Ng'ama nie lavi ing'e ni puonjo tek, hera ema puonje. Manie hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama nie lavi ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende. Oyiero toto jaber. Hi nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo ma disco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae e kama wayude puonj makare, mae e kama wawinje thumbewa manyasani gi manyachon mana ka. med hero chenro mar chuny onagi tv kete mane chuny onagi tv adundo joluo wan kanyakla
jokanyanam ma en chuny onagi tv kama joluo chokore adundo ma en nyakusa nyamama nyamaro the only dudu queen existing watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender based violence to gi mamoko. To magi duto iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV adundo jaluo. Gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chunyo na gi TV. Kendo wakwayo u oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanamo. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chunyo na gi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luwo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto.

Amosi noimore janeno mara kamoro amora ma intiere. Kawuono en tarik abich dweno endo mar auchiel higa mar gana ariyo piero ariyo to kod ang'wen. Osemolo saa abiriyo mar odiechieng' arwakini machiegni e winjo moko kuom weche ma waikoni odiechieng' ma kawuono. Ka mokwongo to wayud uh, wechego eko koketgi e yono endo machuoka.

You should be able to clinch the seat.
Komachielo wayudo ni jatend uh, kweth uh, mano kamano ayudo bura mano migosi Opiyo Wandayi koro odiochieng' ma kawuono uh, ne ogo duonde piny ka osiro wachno endo mar agoyo marufuku wechego eko mag mira mane osetima e kaunti no endo ma Mombasa kawacho ni Goyo marufuku mano wechego eko mag mira biro konyo rowere ma opogore opogore mago mawuok e counties ma pacho ka endi kawacho ni en osiro wachno endo kendo onego bed ni piny owacho mar counties mopogore opogore kod piny owacho mamalo onego bedo ni ng'iyo wechego eko mag goyo marufuku mira mondo mi okony ngima oganda mathoth.

Koro ong'isi mondo omi odar mano kaluwore kod pong' mar nama taro no endo mar Naivasha. Ka koro wachore kata oseyangore ni ng'at achiel osewito ngimane mano kane onimo e nama taro no endo kendo wayudo ni jogo ma odak e aluora no endo mar nama ataro no endo mar Naivasha koro utegi ose kata osegore piny kata ruombore piny ka koro ikwayo jodak ma odak e aluora no endo mar aora Naivasha mondo omi odar mapiyo piyo mondo omi kik jukgi kod masirano endo mar pi oula mamwomore. Kehoto area today is under distress. We are talking about around 20,000 people being affected by the waters, yet no any redress is being uh, addressed here. So mine is to ask the national government to come in and intervene.

the in charges. We are not robots, we are not machines. We must do what we must do because if we don't do it, then our charges will suffer. Ji ma kwan-gi romo mia adek prauchiel mano mawuok e kor gwengego eko mag lungalunga mano e kauntino endo ma Kwale koro nobedo kod mor mokalo bang' kane giyudo puonj mano kotenore kod pith mar kich kendo nomigi gigo eko manyasani mar pidho kichgo eko kendo koka ginyalo yudo morno endo mar kich. Piny owacho mar kauntino endo ma Kwale kane omakore kod riwruok moro ma ong'ere kaka Kids Care ne otimo puonj ne jogo eko ma odak e kaunti ma Kwale kendo ne giyudo puonj mopogore opogore ka koro ne gigolo mor margi e wi puonj ma ne giyudono.

Kapod wan e wechego eko mag pur to wadhi nyaka e kauntino endo ma Bungoma ma wayudo ni piny owacho mar kauntino endo ma Bungoma koro ne ogolo puonj kata ne ochako chenrono endo mar puonjo jopur e yorego eko ma ginyalo pidho godo mago gik mopogore opogore e puothegi ka koro gijiwo jopur makono mondo omi oti matek kendo oluw chike duto ma oketi kendo giluw puonje duto ma osebed ka ipuonjogi mano kotenore kod wechego eko mag pur ka giwacho ni gibiro nyaka chuogo ne jopur mano chirni ma gibiro bedo ka giuse mwandugi mano ka gisepidhogi kendo gi kata ginyayo lemo e yono endo makare.

mar puonjo mano jopuonjre e wechego eko mag pidho yiende mar mondo omi orita alwora e yono endo makare ka koro ginyiso skunde mopogore opogore mago mawuok e counties mopogore opogore mondo omi koro chuoga thuolono endo mar puonjo jopuonjre wechego eko mag pidho yiende kod mano endo mar rito alwora e yono endo makare mondo omi obi okonya e sechego mantiere lokruok mar kor lwasi e pachoka.

Komachielo wayudo ni esechegi ma wechego eko mag siasa pod medo bedo maliet mano e kor gwenge ma pacho ka endi. Jaod bura ma Webuye ma Nyandwat mano migosi Martin Wanyonyi koro ok kwayo jalup jatend piny Kenya mano migosi Rigathi Gachagua mondo koro oriwre lwedo kod migosi Raila Molo kata migosi Uh, mano Ruto William Ruto ma en jatend piny Kenya ma pacho ka endi mondo omi koro gichop singo duto mane gisingo ne oganda jo Kenya magine wacho e kor gwengego eko mag Webuye uh, kama ne oloso kod jofwamb weche kowacho ni onego bed ni sirikal mar Kenya Kwanza onego bed ni koro chopo singo duto mane ochiw kata mane gichiwo ne oganda jo Kenya.

Mheshimiwa or the deputy president uh, to step aside to resign and pave way for somebody else to help William Ruto build the Republic of Kenya, unite uh, Kenya and move this country forward. And her people. I now
Mana kamano janeno mara magoe makela igiko weche manyien mane waikoni odiochieng' ma kawuono amed mana tudori kodwa mano ka wang'o molo sa achiel e wang'e Mar yudo weche manyien e yorno mar adimbo, riti masani ka nyinga en Sheila Achieng'a Magare.